Nilqa' miegħi lil Dottor Alfred Sant, Kap tad-Delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew. Kif tafu, kull ħmistax Dottor Sant iżomm l-appuntament magħna. Insellimlek, Dott. Erġajna ltqajna. Erġajna ltqajna, nsellimlek.
Insellimlek.
Ninsabu f'nofs Novembru u fl-aħħar ġranet bdiet tiffunzjona l-Kummissjoni l-ġdida mmexxija minn Jean-Claude Juncker. X'qegħdin nistennew li tagħmel il-Kummissjoni l-ġdida? Xi sfidi se jkollha quddiemha? L-aqwa sfida naħseb jien, biex ma ngħidx l-aktar waħda li bilfors irridu jagħmlu xi ħaġa fuqha, hija l-isfida ta' kif l-ekonomija tal-Ewropa se titlaq, se terġa' tibda tirranka. Għax hemm wisq ekonomiji li waqgħu lura, hemm wisq ekonomiji li mhux qed jiġġeneraw biżżejjed impjiegi, u hemm wisq ekonomija fejn l-istaġnar qed jinħass u qed jinħass sew. In-numru ta' żgħażagħ u ta' ħaddiema bla impieg baqa' esaġeratament kbir, rekord għall-Ewropa, u l-investimenti li wieħed kien jistenna ma tfaċċawx għadhom. Fil-bidu ta' din is-sena kienu qed jaħsbu li l-ekonomiji se jitilqu ftit, se jibdew jirrankaw. Kienu diġà qed jgħidu li din ir-rankatura hija fraġili, ma tistax tkun sostnuta x'aktarx, u effettivament dak li ġara. Fis-sajf bedew jidhru sinjali li l-ekonomiji l-kbar Ewropej, inkluża l-Ġermaniża, qed jaqgħu lura minflok jimxu 'l quddiem. Dak li kienu qed jaħsbu li se jikbru ma kibrux u mhux qed jikbru daqs kemm mistenni. U l-istess ħaġa qed jarawha għas-sena d-dieħla, li toħloq perspettivi koroh. Issa allura l-Kummissjoni Ewropea x'tista' tagħmel f'din il-ħaġa? Il-poteri tagħha huma kbar imma fl-istess ħin huma żgħar ukoll, ma tantx tista' taqbad b'pakketta maġika. u tmexxi l-affarijiet 'il quddiem, ħafna affarijiet jiddependu fuq x'jagħmlu l-Istati Membri wkoll fl-ekonomiji tagħhom. Il-kontroversja li kien hawn sa issa, sa dal-aħħar snin kienet x'inhu l-aktar importanti, illi l-gvernijiet iżommu l-budgets tagħhom li ma jkollhomx ħofor fihom, jew li jkun hemm rankatura ekonomika ġdida b'investiment ġdid. U kien qed jintqal, għal snin sħaħ. L-aktar ħaġa kruċjali u importanti huwa illi ma jkunx hemm ħofor akbar li l-ħofor fil-budgets tal-gvern jitnaqqsu. Għax jekk jitnaqqsu dawk il-ħofor, il-flus jibdew jinfetħu aktar, jibdew ikun hemm aktar investimenti, tirranka l-ekonomija u l-qgħad jonqos. Imma dil-ħaġa għamluha u ma seħħx tkabbir ekonomiku. Il-qgħad baqa' qawwi u l-ekonomiji ma kibrux. Allura issa kibret f'dawn l-aħħar sentejn aktar u aktar l-idea illi ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk, li hemm bżonn illi l-gvernijiet jerġgħu minflok jibqgħu jissikkaw iċ-ċinturin, jiftħu ħalli jkunu huma li qed imexxu fondi ġodda, investimenti ġodda. U l-kontroversja waslet f'tali punt issa li l-President il-ġdid, tal-Kummissjoni Ewropea Juncker wiegħed, wegħda lill-Partit Soċjalista fil-Parlament Ewropew, imma wegħda lil kulħadd effettivament, illi sa May, sa l-Milied li ġej, ikun vara, ikun vara inizjattiva li biha jinħolqu tliet mitt biljun ta' ewro illi jkunu għad-dispożizzjoni fit-tliet snin li ġejjin għal investimenti ġodda. għal proġetti ġodda. Proġetti ġodda per eżempju fil-qasam tal-kompjuters, fil-qasam tat-toroq, fil-qasam ta' investimenti taż-żgħażagħ biex ir-rota ddur aħjar. Biex mill-investiment li jsir, is-settur privat jieħu aktar inizjattiva, jieħu aktar fiduċja u jibda jinvesti hu wkoll. U naħseb din l-akbar sfida li se jkollha quddiemha l-Kummissjoni l-ġdida, illi qed nistennew naraw issa Kif wasalna diġà f'nofs Novembru, sa xahar u ġimagħtej oħra l-aktar l-aktar sal-Milied, Jean-Claude Juncker u l-Kummissjoni tiegħu se jkunu qed jgħidu isma' se nagħmlu hekk, se nagħmlu hekk, se nagħmlu hekk biex nimmartellaw dawn it-tliet mitt biljun, mhux ċajta, tliet mitt biljun ewro, nimmartellawhom, immobbilizzawhom, inġibhom flimkien u mbagħad intelquhom fi proġetti ġodda. Il-Kummissjoni waħedha ma tistax tagħmilha din il-ħaġa, trid tieħu l-inizjattiva hi Trid iġġib magħha lill-Istati Membri, li mhux kollha jaqblu, eh, għax il-Ġermanja, per eżempju, ma tantx hija entużjasta fuq din l-istorja, dejjem tgħid l-importanti hu li ma nħallux il-ħofor jiżdiedu fil-budgets tal-gvernijiet, għax imbagħad l-investiment jiġi waħdu. Sa issa ma ġiex waħdu l-investiment. Allura l-akbar stennija mill-Kummissjoni ġdida ta' Jean-Claude Juncker hija jekk se jirnexxilha timmobilizza dawn il-fondi, tagħmel dal-proġetti ġodda, ħa naraw imbagħad jekk jirnexxilhiex tirranka l-ekonomija li hija ħaġa, l-ekonomija Ewropea li hija ħaġa kruċjali li ssir għax ma jistax ikun li daqstant ħaddiema u daqstant żgħażagħ jibqgħu bla impjieg. Hawn Malta ma tantx ħassejnieha sa issa dil-ħaġa. Imma aħna qegħdin parti mill-Ewropa u dak li joħloq problemi hemmhekk, eventwalment jista' joħloq problemi għalina wkoll. Xtaqt inkellmek fuq il-banek. Mill-Erbgħa ta' Novembru ta' din is-sena, 120 bank f'diversi pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea tpoġġew taħt osservazzjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew. Anki f'Malta hemm tliet banek jidhirli li qegħdin ikunu segwiti mill-Bank Ċentrali Ewropew. Il-għala sar dan? Dinha kienet parti mill-mod kif l-Unjoni Ewropea, speċjalment iż-żona tal-euro, rat kif se tilqa' għal kriżijiet li kellha ż-żona tal-euro f'dawn l-aħħar erba' snin, ħames snin. Infakkru illi effettivament waħda mill-problemi kbar kienet illi kienu numru ta' banek Ewropej kienu se jfallu. Daħlu l-gvernijiet tagħhom biex iżommuhom fil-wiċċ u ċara mbagħad il-gvernijiet bdew jirrokkaw għax tant kellhom joħorġu flus biex isalvaw il-banek li l-ħofra tal-budgets tagħhom kibret u bdew jitilfu l-fiduċja fihom l-investituri. Allura mbagħad il-problema ttrasferiet ruħha mill-banek għall-gvernijiet u għall-istati. Allura parti mis-soluzzjoni għal din il-kriżi, beda jintqal u mbagħad kien hemm qbil fuqha, għandha tkun din, illi tidħol fiż-żona tal-euro għaqda bankarja, jiġifieri li l-banek ma jibqgħux jitqiesu biss bħala banek nazzjonali imma jitqiesu bħala banek Ewropej u jkun hemm kontroll Ewropew fuqhom. Kontroll Ewropew fuq żewġ lati, il-kontroll li jiġu sorveljati l-operati tal-banek, jiġifieri fejn qabel kienu l-awtoritajiet nazzjonali biss, il-bank ċentrali ta' dak il-post, ta' dak il-post li jimmoniterja, jissorvelja l-banek ta' pajjiżu, Issa jkun hemm awtorità ċentrali waħda għall-Ewropa kollha, għaż-żona tal-euro kollu, illi tħares lejn il-banek kollha ta' ċerta importanza mal-Ewropa kollha. U ddaħħal allura mbagħad standards ta' tmexxija ta' kif jridu jitmexxew dawn il-banek li jkunu l-istess minn pajjiż għal pajjiż. U effettivament din li qed jiġri bħalissa, dawn l-aħħar sentejn bdew iressqu u jagħmlu dan dawn il-passi, minn Malta tliet banek, li mitqiesa bħala banek ta' importanza, li daħlu taħt il-kappa ta' sorvelja tal-Bank Ċentrali Ewropew, li allura qed jiżgura fuq bażi Ewropea li l-istess standards ta' tmexxija jinżammu u ukoll li jkun jista' jqabbel x'inhu għaddej minn naħa għall-oħra taż-żona tal-euro, mhux f'daqqa titħassarlu parti u mbagħad it-taħsir imur ma' kullimkien. Parti oħra mill-għaqda bankarja se tkun di, u qiegħda tkun di wkoll, li qed tinħoloq awtorità oħra fuq bażi Ewropea, bil-fondi tagħha li jiġu minn ħlasijiet li jagħmlu l-banek Ewropej kollha. U din l-awtorità mbagħad jekk bank jasal qrib ix-xifer, tidħol fuqu, tagħtih l-għajnuna, li li għandha tagħtih u tagħmillu l-kundizzjonijiet imbagħad biex ikun jista' jerġa' jirpilja. U allura din se tkun miżura ġdida li qed isseħħ maż-żona tal-euro maħsuba biex ma jerġax jiġri kif ġara kif għandna ftit ta' snin ilu illi l-gvernijiet ikollhom jitlu biex isalvaw il-banek u minflok waqt li jsalvawhom ikunu se jegħrqu huma wkoll. Dik hija problema illi l-Għaqda Bankarja qed taħseb biex biex tipprova ssolvi. Xtaqt però nitkellem miegħek iktar dwar il-qgħad fil-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea, speċjalment il-qgħad fost iż-żgħażagħ. X'inizjattivi qed tieħu l-Unjoni Ewropea biex toħloq il-kundizzjonijiet meħtieġa biex jiżdied l-opportunità ta' xogħol għaż-żgħażagħ Maltin u għaż-żgħażagħ fl-Ewropa? Dina kienet u għadha problema li l-Unjoni Ewropea s'issa ma rnexxilhiex issolvi. Il-problema tal-qgħad, kif għadna kemm għadna wkoll, mhux biss ippersistiet, imma kibret. F'ċerti pajjiżi taż-żona tal-euro saret astronomika, in-naħa tal-Greċja, in-naħa tal-Portugall u sa aktar ma jgħaddi ż-żmien anki fi Franza, pereżempju. Imbagħad hemm il-problema tal-prekarjat li taffettwa wkoll ħafna impjiegi żgħażagħ, fis-sens li biex isibu impjieg ħafna żgħażagħ qed ikollhom jaċċettaw kundizzjonijiet li qabel żgur ħadd ma kien iħares lejhom. Bla ebda forma ta' protezzjoni, bla ebda forma ta' ta' għajnuna biex ikunu jistgħu jitħarrġu aħjar u anki bla ebda forma ta' sigurtà. Ilna nitkellmu ħafna fuq dil-ħaġa, l-Istati Membri ppruvaw jagħmlu ħafna miżuri biex jgħinu billi jkun hemm aktar ċansijiet, opportunitajiet taż-żgħażagħ u fuq bażi tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi kien twaqqaf daqs sentejn ilu programm ta' garanzija ta' impjiegi għaż-żgħażagħ li smajna dwaru kemm-il darba kien imbuttat bil-kbir mill-partiti soċjalisti, ġew ivvotati biljuni ta' fondi għalih imma frankament ma tantx qed jagħti riżultati. Effettivament il-proġetti li ġew identifikati ma kinux daqstant tajbin f'ċertu pajjiżi, f'pajjiżi oħra ma tantx twettqu tajjeb, f'pajjiżi oħra baqgħu lura milli jimplimentawhom. U allura il-proġett kollu ta' garanziji ta' impjiegi għaż-żgħażagħ għalkemm ġie mbuttat anki mill-partiti soċjalisti differenti, sa issa ma ħalliex riżultati konkreti. U allura aktar u aktar qed iqum dal-interess fil-proposti ta' li se jagħmel Juncker, il-President il-ġdid, għal programm ta' 300 biljun ewro fondi ġodda għax il-ħsieb se jkun dan illi dawn il-fondi ġodda jintużaw ukoll bil-kbir għall-bżonnijiet tal-impjiegi taż-żgħażagħ. Imma il-problema tibqa' di illi jista' jkollok fondi kemm trid bil-fondi mhux bilfors toħloq proġetti. Jekk ma jkollokx proġetti li huma worthwhile, li huma tajbin, li huma siewja, inutli jkollok il-flus għax bil-flus biss. ma timxix 'il quddiem mela flus u proġetti u din hija xi ħaġa li sa issa l-Ewropa qed ikollha problemi kbar biex issolvi. Xtaqt li finalment nitkellmu ftit illum dwar il-Ġermanja. Il-Ġermanja huwa wieħed mill-pajjiżi meqjusin il-kbar ta' l-Unjoni Ewropea. Fl-antik kien jingħad li jekk il-Ġermanja tagħtas, l-Ewropa kollha tieħu riħ. Osservaturi finanzjarji qegħdin jinnotaw li l-Ġermanja tista' wkoll tiffaċċja riċessjoni. Veru dan? X'impatt jista' jħalli, jekk dan hu veru, fuq il-kumplament tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, u Malta kif tista' tiġi affettwata f'dan il-kuntest f'każ li l-Ġermanja wkoll ikollha riċessjoni? Għall-aħħar stqarrt ngħid jien, imma. Riċessjoni tfisser li l-ekonomija minflok timxi 'l quddiem tiċkien, tonqos. Ma naħsibx illi hi daqshekk perikolu għalissa għallanqas illi ikun hemm riċessjoni fil-Ġermanja daqskemm li l-ekonomija tagħha ma tikbirx jew tikber ftit ħafna anqas milli kienet mistennija tikber. Illi joħloq problemi kbar għall-qbija tal-Ewropa għal din raġuni illi fl-żona tal-euro hemm erba' ekonomiji kbar. Hemm il-Ġermanja, hemm Franza, Hemm l-Italja u mbagħad Spanja. Spanja qed tirpilja ftit imma għaddiet minn riċessjoni kbira, qawwija ħafna. L-Italja tinsab hi wkoll f'riċessjoni u Franza wkoll mhix mhix sejra tajjeb. Jiġifieri jekk anki l-Ġermanja taqa' lura mbagħad inkunu qegħdin f'sitwazzjoni fejn it-tren minflok jimxi 'l quddiem għallanqas bil-lokomotiv tal-Ġermanja jibda jibda jistaġna kompletament. Fl-Ewropa wkoll ġrat xi ħaġa li ħadd ma kien jistenna qabel. Minflok il-prezzijiet qed jogħlew, il-prezzijiet qegħdin kważi jonqsu. Se tgħidli le mhux tajjeb li l-prezzijiet jonqsu. Le mhux tajjeb ta'. Għax meta l-prezzijiet jonqsu, ħafna nies jibdew jistennew li jonqsu aktar qabel jixtru. Fejn meta jkollok għoli tal-prezz, iġri ixtri qabel jogħla l-prezz. Meta l-prezz ikun nieżel, nies jgħidu stennew ftit ieħor, jenżel ftit ieħor u ma jixtrux. U allura aktar l-ekonomija tibda timxi bil-mod. Ikollok iġġamjar. Iġġamjar għax jekk inti kont se tgħum fuq karozza tgħid li ħa nixtriha tliet xhur oħra jkun se jonqos żgur aktar il-prezz. U din xi ħaġa li qed tinfirex maż-żona ewro mal-Ewropa. Il-Ġermanja wkoll maqbuda fiha din il-ħaġa. U allura bażikament il-problema hi kif jistgħu jħajru lin-nies u jħajru l-impriżi jonfqu aktar, jixtru aktar, għax inkella jekk ma tixtrix, mhux se jkollok mhux se jinbiegħu x-xogħol tal-fabbriki, mhux se ddur ir-rota aktar tiddur bil-mod. U effettivament li qed jiġri allura huwa dak il-Ġermanja. Dis-sena il-Ġermanja kienet se tgħid, Isma', aħna rnexxielna nibbilanċjaw il-kotba. Jiġifieri d-dħul tal-Gvern Ġermaniż se jkun daqs il-ħruġ tal-Gvern Ġermaniż. La qed jagħmel telf u lanqas qed jagħmel qligħ, imma rnexxielu jibbilanċja l-kotba. Ħaġa li ħadd s'issa għadu ma rnexxielu jagħmel. U waslu biex jagħmluha dis-sena. Kienu qed jippjanaw il-Ġermaniżi li se jagħmluha s-sena d-dieħla, se jagħmluha dis-sena, imma issa qamet kontroversja sħiħa. Għax issa qed jintqal Isma', x'inhu l-aħjar? Illi tibbilanċja l-kotba jew li ddawwar ir-rota aktar? U qed ikun hemm pressjoni kbira fuq il-Gvern Ġermaniż biex jinsa din l-idea li jibbilanċja l-kotba u jinvesti aktar, joħroġ il-flus ħa jinvesti. Waħda mill-problemi li hemm fil-Ġermanja, pereżempju, jintqal li l-infrastruttura, jiġifieri t-toroq, it-trenijiet, ma sarx investiment biżżejjed fuqhom għax tfaddal billi ma tonfoqx. Jekk ma tonfoqx fuq it-toroq, jekk ma tonfoqx fuq trenijiet, dawn se jispiċċaw imbagħad antikalji, antiki. Allura hemm kurrent qawwi, kontroversja qawwija għaddejja. Isma', ejja ninsew ftit din l-istorja ta' li nibbilanċjaw il-budget u minflok noħorġu aktar flus u jkollna deficit, imma qed noħolqu proġetti ġodda ta' infrastruttura, ta' toroq, ta' trenijiet, illi mbagħad irendulna aktar. U din hija kontroversja illi ma tikkonċernax biss il-Ġermanja, ma tikkonċerna lill-pajjiżi kollha taż-żona euro għax iridu li l-Ġermanja, u jaqblilhom, li l-Ġermanja tkun qed iddawwar ir-rota tagħha bil-kbir ħalli huma jdawruha magħhom. U xi ħaġa li se nisimgħu ħafna dwarha fil-ġimgħat li ġejjin u fix-xhur li ġejjin nistenna. Grazzi Dottor Sant, jekk Alla jrid niltaqgħu darb'oħra. Jidhirli niltaqgħu fis-26 ta' Novembru issa. Ġimagħtej oħra. Xahar qabel il-Milied, eżatt. Xahar qabel il-Milied.
Bejn wieħed u ieħor.
Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Grazzi lil Dottor Alfred Sant, il-Kap tad-Delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew. Ibqgħu magħna, Calamita ikompli.